کل ہن سکھڑے ساڈے پاسے اینجھے ہاسے اور مونجھیں دے پئے ڈکھن گھلدن زخم کھلدن مونجھیں دے پئے ڈکھن گھلدن زخم کھلدن نہ ہن واندھے اکھ دے کاسے اینجھے ہاسے اور اوندیاں کیہاں پوتھیاں پھولوں ہنجوں رولوں۔ اوندیاں کیہاں پوتھیاں پھولوں ہنجوں رولوں جے تک ہاسے ہاسے خاسے اینجھیں ہاسے اور اکھیں وسدے ساوے منظر مست قلندر اکھیں وسدے ساوے منظر مست قلندر لگدا ہا کئی ڈکھ نہ آسے اینجھیں ہاسے۔ ہن مقطع پیش ہے سہی کہ ساݙے سونہے کالے دھوئیں ݙکھ دے چوئیں ساݙے سونہے کالے دھوئیں ݙکھ دے چوئیں جے تک ہاسے اعظم ہاسے اینجھیں ہاسے اساں وی پھل ݙکھڑے ہاسے اینجھیں ہاسے کہیندے مینڑھے ساندھے ناسے اینجھیں ہاسے۔ او ساݙے کول جے آوݨ تے آمادہ کینی۔ ایندا مطلب ہے منیوے دا ارادہ کینی خیر تاں ہے جو ایویں چندر کوں تک تے بہہ گئیں۔ چندر سوہنڑا ہے مگر تیں توں زیادہ کینی۔ تہاڈے بھرپور تاڑیں تشریف گھن آسن سئیں ملک نعیم احمد نعیم۔ تیڈی یاد اچ اساں مونجھے تھی تیڈے ہجر دے گاندے گیت بیٹھوں۔ تیڈی یاد اچ اساں مونجھے تھی۔ تیݙے ہجر دے ڳاندے گیت ٻیٹھوں تیݙا پیار عقیدت سمھیں تے چن تیݙے پیار دی پالی پیت ٻیٹھوں تیکوں نال ایمان دے آہدے ہیں اساں پیار دی بازی جیت ٻیٹھوں بھانویں نعیم اساں بد نیک ہیسے تیݙے شہر کوں سمجھ مسیت ٻیٹھوں ہے سر سنگیت دا مالک چن اساں ٻئے مضراب کوں کیا کرݨے۔ ہن نین نشیلے مئے وانگوں اساں ڈھیر شراب کوں کیا کرݨے او وسدے ساݙے نیناں وچ اساں رل ڳئے خواب کوں کیا کرݨے تیکوں ݙیہدیں نئیں تھی حج پوندے اساں ڈھیر ثواب کوں کیا کرݨے تیݙا مکھ ݙیہدیں ساکوں سکھ ملدے اے ݙوہڑا میں اپݨے مہمان خاص میݙے من بھانولے دوست سئیں ایاز ہاشمی صاحب انہاں دی نذر کریساں جو تیݙا مکھ ݙیہدیں ساکوں سکھ ملدے کر کرم دیدار کراویں ہا میݙو آویں ہا نئیں تہمت لڳدی ٻولݨ تے مونہہ پھیر چلو الواویں ہا میݙو آویں ہا تیݙی آس تے در میں کھول رکھے میݙے آنگݨ تے پھیرا پاویں ہا میݙو آویں ہا لب سکدے نعیم کݙوک دے ہن خود اپݨے پیر چماویں ہا میݙو آویں ہا۔ تشریف گھن آسن تہاݙے بھرپور تاݨے اچ سئیں محمد یوسف عابد۔ جو کل قیدو قید کرا چھوڑو نت پیار تے پارھے نہ ہوون۔ کل قیدو قید کرا چھوڑو۔ نت پیار تے پارھے نہ ہوون۔ نت اکھیاں ڈیکھن اکھیاں کوں۔ دیدار تے پارھے نہ ہوون۔ رل رول مراں کوئی ڈر کائنی۔ من ٹھار تے پارھے نہ ہوون۔ میڈی عابد موت سزا بولو میڈے یار تے پارھے نہ ہوون۔ جیکوں سمجھ آوے تاڑی اوہ مارے۔ ہک بیا ڈوہڑا انہاں دوستاں واسطے سٹیج آلیں واسطے جو جگ ڈیکھ تے جیکوں ریس کرے۔ اوہے عیش اساݙے کتھ رہ ڳئے ہن مال میہاڳاں دھملا ہا او کھوہ تے کھاݙے کتھ رہ ڳئے موئے مال تریہا پاݨی توں ساڄاں بندریں گاݙے کتھ رہ ڳئے ودے جا جا رلدوں رزق پچھوں ساݙے عابد تاݙے کتھ رہ ڳئے سر بار تغاری ہر ویلھے سر بار تغاری ہر ویلھے بھانویں گرمی سردی رہ ڳئی ہے۔ بکھ ݙیݨ دا ݙبھکا ہاں کھا ڳے۔ دل روز نجردی رہ ڳئی اے۔ چھل پتر بݨاؤں دھی بھیݨ کیتے۔ اے آس اٻردی رہ ڳئی اے۔ کئی خیش نہ عابد پوری تھئی۔ ایویں من وچ مردی رہ ڳئی اے۔ کئی خیش نہ عابد پوری تھئی۔ ایویں من وچ مردی رہ ڳئی اے۔ ہک ݙوہڑا سئیں امان اللہ ارشد دی نظر جو جتھ چھیڑو ہن جتھ چھانگاں ہن اتھ بکھ چھڑ ڳئی اے ݙاہر دے وچ۔ ایویں لڳدے پھیرا دیہہ مارے ساݙے کوٹ ݙراور شاہر دے وچ۔ گھن رب دی رحمت پاسا گئی کئی دھن مر گھن ہک پہر دے وچ تھیوے مولا نظر کرم دی کئی رہوں کے تئیں عابد قہر دے وچ۔ تہاڈے بھرپور تاڑے تشریف گھن اسن سئیں آذر بخاری سئیں آذر بخاری۔
انا دی کندھی اسار سگدوں انا دی کندھی اسار سگدوں۔ ہے پیار توݨیں وسار سڳدوں انا دی کندھی اسار سڳدوں ہے پیار توݨیں وسار سڳدوں جے توں نکھڑدا ہیں کھل تے آزر اساں وی کلھیں گزار سڳدوں جے توں نکھڑدا ہیں کھل تے آزر اساں وی کلھیں گزار سڳدوں اور ہا کیݙا بھولا ہوشیار تھی ڳئے ہا کیݙا بھولا ہوشیار تھی ڳے تے کیݙا تکھا ترار تھی ڳے اگیرے آزر اکھیں دے وچ ہا اکھیں جو کھولیم فرار تھی ڳے اگیرے آزر اکھیں دے وچ ہا اکھیں جو کھولیم فرار تھی ڳے اور ہک ݙوڑھا اگر پورا یاد آویں دے سن کہ وت آ ڳئی کال روہیلیں تے وت آ گئی کال روہیلیں تے ساݙی جھوک ݙو آ اساں وس پوسوں وت آ گئی کال روہیلیں تے ساݙی جھوک ݙو آ اساں وس پوسوں میکوں کانواں تھا اڄ دھووݨ ݙے من رب دا ناں ٻہہ چپ کر تے میکوں کانواں تھاں اج دھووݨ ݙے۔ من رب دا ناں ٻہہ چپ کر تے۔ میں ڄاݨدی ہاں نئیں ڈھول آندا نہ کر کاں کاں ٻہہ چپ کر تے۔ تیݙی کاں کاں کر کر وانگوں ہے میݙا سڑدے ہاں ٻہہ چپ کر تے۔ جیڑھا آزر میݙے ہتھ وچ ہئی ایہو لڳسی تھاں ٻہہ چپ کر تے۔ جیڑھا آزر میݙے ہتھ وچ ہئی۔ ایہو لگسی تھاں ٻہہ چپ کر تے اور آخری ݙڑا کہ ساری یاد کر آں بخاری صاحب دی فرمائے سی کچھ غزل دے شعر ہیں شاید پورے یاد میکو والوی کا نام سن کہ حساد گل وچ گلاواں یارو اساں ہیں پاندھی مہاری ڈھک گن ہے ساڈے گھل وچ گلاواں یارو اساں ہیں پاندھی مہاری ڈھک گن تماشا جا جا بنائی ودے ہن نچاوان آلے مداری ڈھک گن تماشا جا جا بنائی ودے ہن نچاوان آلے مداری ڈھک گن اڈار بھر گن یا بھاویں مر گن شجر کو مونجھا تے ماندا کر گن امن دی دھرتی تے یارو اج کل پکھیرو کینی شکاری ڈھگ گن امن دی دھرتی تے یارو اج کل پکھیرو کینی شکاری ڈھگ گن اور خداوا ساڈے نصیب دے وچ تو کیجھے لیڈر اے لکھ ڈتے نی خداوا ساڈے نصیب دے وچ تو کیجھے لیڈر اے لکھ ڈتے نی اساڈے واروں الیندا کوئی نئی زبانی ڈھگ گن لباری ڈھگ گن اساڈے واروں الیندا کوئی نئی زبانی ڈھگ گن لباری ڈھگ گن اور اے تاں سچ اے جو حق دی خاطر حسینی لشکر کوہیندے ائے ہن اے تاں سچ اے جو حق دی خاطر حسینی لشکر کوہیندے ائے ہن کوہیندے آوو کپیندے آوو یزید لوکو بخاری ڈھگ گن کوہیندے آوو کپیندے آوو یزید لوکو بخاری ڈھگ گن اے گالھ سچ اے جو حق دی خاطر حسینی لشکر کوہیندے آئے ہن۔ کوہیندے آوو، کپیندے آوو، یزید لوکو بخاری ڈھگ گن۔ اور کراں امانت دے وچ خیانت اے گالھ میکوں نی زیب ڈیندی۔ کراں امانت دے وچ خیانت اے گالھ میکوں نی زیب ڈیندی۔ سوچیندا بیٹھاں جو ڈیواں کیکوں ہے ووٹ ہکو وپاری ڈھگ گن۔ سوچیندا بیٹھاں جو ڈیواں کیکوں ہے ووٹ ہکو وپاری ڈھگ گن۔ اور جے یاری ہووے تاں سچی آذر تمیں دی یاری دا کیا کریسوں جے یاری ہووے تاں سچی آذر تمیں دی یاری دا کیا کریسوں اساں گلیندے ہیں یار مخلص اساں کوں ملدے بزاری تھے گن ہے ساڈے گل وچ گلاواں یارو اساں ہیں پاندھی مہاری تھے گن تماشہ جا جا بنڑی ودے ہن نچاونڑ آلے مداری تھے گن۔ تشریف گھن آسن اساڈے احمد پور دا ماݨ ٻہوں سوہݨی غزل آہدن میݙی مراد سئیں عدیل بخاری۔
قطعہ پیش خدمت اے کہ وقت بدلدے دیر نی لڳدی وقت بدلدے دیر نی لڳدی ݙینہہ دے ڈھلدے دیر نی لڳدی حال میݙی تے خوش نہ تھی توں واری ولدے دیر نی لگدی۔ میرا گتا پیش خدمت ہے کہ حسین دنیا دے سب نظارے اوں بے وفا دی نظر کرینداں حسین دنیا دے سب نظارے اوں بے وفا دی نظر کرینداں میں اپنی قسمت دے چندر تارے اوں بے وفا دی نظر کرینداں عدیل ٻوڑے تے بھانویں تارے او ناخدا ہے اے مرضی ہوندی میں اپݨی کشتی اتے کنارے اوں بے وفا دی نظر کرینداں کݙاہیں او خود کوں لکا تے روندے کݙاہیں تاں جڳ کوں ݙکھا تے روندے کݙاہیں او خود کوں لکا تے روندے۔ کݙاہیں تاں جڳ کوں ݙکھا تے روندے سمجھ نی آندی جو روڳ کیا ہیس عدیل قبریں تے آ تے روندے مہربانی۔